Kabajamtootaaf jaalatamtoota obboleeyyan kiyya duraan dursee assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu obboleeyyan kiyya baga rabbiin jiraachifatee yeroo kanaan isin gaate meeqaantamii kan asin gahini kan silaa irraas gahuu barbaadu kan guyyaa irraan tanaa gahuu barbaadu meeqaan tamii kan hin gahin kanaaf rabbiin nu jiraachisee asiin nu gahuudhaaf alhamdulillah thumma alhamdulillah kanatti aansuudhaan obboleeyyan kiyya insha allahu ta'aalaa arra wanni qabannee dhufne waahee akhlaaqaarraahi. Eegaa anaa fi isinis akhlaaqni keenya kuni kan akkami? Akhlaaqa yoggaa jennu haalli keenya kuni haalli nuti irra jirru kuni arraan tana haala akkamirra jirra? Haala islaaminaa wal simatu moo haala islaaminaa wal hin simanne kan jahu? Haalli kuni islaaminaa keessatti sadarkaan isaa too akkami insha allahu ta'ala mee waliin laalla rabbi yoo rabbiin keenya nuuf fedhe kanaaf obboleeyyan kiyyaa eega har'aan tana naaf yaaddeessa keessa jirra haalli keenya kan akkami haala kitaabni jiru kana keessa jirra moo kan biroo keessatti jirraa walumaan laalla ee anis sifiin beekaa atis sif beeyta haalli kee bakka tam keessa jiraa jechuudha kana keessa ammoo warra haala gaarii haala amantiin jaallattu irra jiraatu rabbiin haa godhu naaf isinillee jechuudha kanaaf obboleeyyan kiyyaa haalli akhlaaqni islaaminaa keessatti sadarkaa guddaadha qaba nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam rabbiin keenya jalla wa'ala Yoggaaniif isa ergu maal jee? Innamaa bu'ithtu liyutammima makaarima al-akhlaaq. Ati wannin si ergeef haala fokkotaa kuchiiftee haala gaggaarii guutuudhaan kan teenin si erge jee. Haala gaggaarii guutuudhaan Nabi keenya alayhi salaatu wassalaam ergan. Kanaaf haalli kuni sadarkaan isaa guddaadha jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya

Yawmal qiyaamah, Guyyaa Qiyaamaadhaa kan ulfaatu jaan Nabiin Rabbii alayhi salaatu wassalaam. Maali jaan? Min husnil khuluq, haala toluudha jaan. Wanni akkaan ulfaata, wanni sadarkaa tee tana siif ol kaasa, Guyyaa Qiyaamaa wanni miizaana kee akkas si ol fuudha, maali? Husnul khuluq, haala toluudha jechuudha. haala toluun sadarkaa teessiif ol fuuti guyyaa qiyaamaatis. Akkasuma ammallee Rabbiin kan jibbu faahisha waan fofokkattuu dubbatuu waan fofokkattuu haasa'u irraa kana jibba jedhan Nabiin Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Hadiisa Abaa Hureyraan odeessa keessatti radiyallahu anhu wa ardaa.

Haalli keenya akkami? Islaaminaa keessatti akkam jirra? Mee naa fi ati haala gaariin nama simachaa jirra moo? Haala gaariin waan shari'aan nurraa barbaaddu barreessaa jirra moo waan shari'aan nurraa barbaaddu dubbachaa jirra? Haala jechuun waa hedduu walitti qabata.

Akmalul mu'miniina iimaanan ahsanuhum khuluqaa Laal, look, obboleeyyan kiyya, irra guutuun keessan mu'mintoota kan tahu iimaanan mu'mina guutuudha kan ja'amu kami jennaan ahsanuhum khuluqaa kan haalli isaa gaggaarii ta'e jedhan kan haalli isaa gaarii ta'e jedhan jechuudha amalli isaatii fi haalli isaa gaarii kan ta'e jechuudha obboleeyyan kanaaf rabbiin haala akkanaa nuuf haa kennu akkasumatti

Sadarkaa nama guyyaa soomanaan oolee akkasuma halkan salaataan dhaabbachaa bulutti haala isaa toluudhaan haala isaa toluu bichaadhaan sadarkaa warree soomanaan oolee akkasuma halkan dhaabbatuutti dhaqqabaa jette. Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam akkana juhun dhageette. Ummu Aishaan. Laala obboleeyyan soomana soomanuun hanqam takka ulfaata. Ammoo sadarkaan nama soomanaa too hanqam takka sadarkaan soomanaa hin himamne. Rabbiin wassawmu lii jedhe. Wa ana ajizii bihi jedhe. Soomanni anaa fi anaatu galata isaaf galcha jedhe. Maaliif sadarkaa soomanaa Rabbiin jalla wa'ala ol fuudhe. Li'ajilii naaf jecha nyaataa fi dhugaatii dhiise jedha.

Ammoo lakkoomsaan siif kaaye. Salaata yoo salaatte hanqana khayriin si siin jee. Ammoo soomana hanqana jeen himne. Laala obboleeyyan. Kana keessatti ammoo namtichi haalli isaa toluu bichaadhaan maal lakkaba jette. Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam maal lakkaba jaan. Sadarkaa warra soomanaan guyyaa oolee, namtichi kun soomanaan guyyaa afaan isaa rabbiif jecha fifidaa ooleeti. Akkasumatti halkan salaataan dhaabbachaa bule. Nama kanatti qixxaawa jechuudha. Sadarkaa kana gahaa jedha Nabiin Rabbii alayhi salaatu wassalaam yoggaa nuuf himan. Hadiisni tokkichaan kunu namaaf ni gaha. Kanaaf obboleeyyan edoonuu haalli toluun sadarkaan isaa guddaadha jechuudha.

Nabiin Rabbii alayhi salaatu wassalaam akkana jedhan irra jaalatamaan keessan gara kiyyatti akkasuma irra dhihoon keessan majlisan yawma alqiyaamaa guyyaa qiyaamaa teemsumsaan qubsumaan kanatti aanu eenyu ja'an ahaasanukum akhlaaqa nama haala isaa gaggaariiti ja'an kan nabii rabbiitti alayhi salaatu wassalaam ashraful khalqitti aanu kami nama haalli isaa gaggaarii ta'e jechuudha kan haalli isaa gaarii ta'e jechuudha yoomi akhiratti moo asirratti aakhiratti osoo hin tahin duniyaarratti nama haalli isaa gaggaariitu guyyaa boruu san nabii keenya alayhi salaatu wassalaam ashraful khalqitti aana maaliin teeysumaan manni isaa qubsumaan kan nabitti aanu warra akkami jennaan warra haala gaggaarii qabu jechuudha haala gaggaarii kana keessatti islaaminaan namni haala gaarii qabaannaan maal harkata? Sodaa Rabbii waa hundeef keessatti qabata. Haalii gaggaariin jechuudha. Hamtuu irraa si tiysa, khayritti si ajaja. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa naa fi isinillee warra haala akkanaa kana qabaatu Rabbi nu haa godhu. Haala hamaa Rabbi nurraa kuchiisu. Arraan tana haalli keenya maalirra jira? Yoo nam tokko waa sin jee maal deebibas- maal deebisaa jirra? Anaa fi ati maal deebifnaaf? Haala gaarii moo haala fokkota? Kanaaf Islaaminaan sadarkaa haalli gaariin qabu akkanatti nuuf himan. Kanaaf obboleeyyan warra haala gaarii qabaatee haala gaarii dalagu naaf isillee Rabbi nu haa godhu. Eegaa obboleeyyan kiyya haalli gaariin kun bu'aan isaa kana waan ta'eef warra bu'aa isaa kana beekee Namatti kheeyrii carraaqu Rabbiin ha godhu. Kheeyrii takka yoggaa daleeyde, namaaf yoo tola oolte, akkasumatti nama yoo gargaarte, gochaanis jechaanis yoo nama gargaarte, Rabbii khee biratti ittiin badhaafamta. Bar khuni kan itti nama geeysu maali? Akhlaaqa, haala gaarii qabaachuutu waan akkanaa tana si geessa. Kanaaf naaf isinillee warra haala akkanaa kana arkatee akkasumatti waan nabiin rabbii alayhi salaatu wassalaam jaan kana dalagu rabbi nu hagodhu kanaaf warra haala gaggaarii akkanaa kana qabaate rabbi nu hagodhu haala fonkotaa rabbi nurraa hafuudhu kanaaf obboleeyyan kiyya warra waan kheyri dhageetti dalaguu akkasuma hamtuu irraa fagaatuu Rabbiin naaf isiniis Rabbiin haa godhu warra waan dubbatu keessatti waan dalagu keessatti Rabbi bichaadhaaf dalagu Allaaha bichaaf dalagu Rabbiin haa godhu kanaaf obboleeyyan kiyya inshaa Allaahu ta'aalaa hanqa sagantaa biraatii walitti deebinutti khayrii keessatti nuuf jiraadhaa wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh